L-għan ta' din il-wirja hija biex nesploraw dik ir-rabta profonda li għandha n-natura mal-folklor u mal-kultura tagħna. Fil-ħsieb modern tagħna ġieli qisna nisseparawhom dawn iż-żewġ aspetti ta' ħajjitna, però nixtiequ nesploraw dik ir-rabta permezz ta' erba' temi. L-ewwel tema li għażilna hija miti, ħrief u leġġendi, li fiha qed naraw bosta mill-istejjer li n-natura tagħna, kreaturi, pjanti u anke aspetti tal-pajsaġġ ispiraw il-Maltin joħolqu stejjer u jżommu ċertu memorji u lezzjonijiet marbutin ma' dawn l-aspetti tal-ħolqien. Eżempju minn dan huwa l-kranju ta' Iljunfant, fejn dawn naħsbu li dari kienu jarawh bħala provi li kien jeżisti l-ġigant ta' Omeru b'għajn waħda, meta fil-fatt dal-kranju huwa ta' Iljunfant li kien jgħix fi żmien is-Silġ Malta. U dik it-toqba li qed taraw fin-nofs ta' rasu hija infatti fejn kienet toħroġ it-tromba minflok fejn Kienu jimmaġinaw li kienet l-għajn. It-tieni tema li nesploraw huwa fuq twemmin u superstizzjonijiet, li dawn iż-żewġ aspetti huma marbutin il-għaliex twemmin huwa xi ħaġa li l-bniedem jemmen bħala affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-moralità, pereżempju, jew mar-reliġjon, mentri superstizzjonijiet jirriflettu affarijiet li l-Maltin kienu forsi jibżgħu minnhom, affarijiet mhux predictable pat-temp u kienu jorbtu aspetti tan-natura ma' dawn iż-żewġ aspetti tal-kultura. Eżempju ta' dan huwa il-Ħabbara u l-Baħrija ta' Ras il-Mewt li tnejn jirrappreżentaw superstizzjoni, waħda il-Ħabbara tirrappreżenta aħbar tajba u l-oħra l-Baħrija tirrappreżenta saħta. L-ħaġa interessanti fuq dawn it-tnejn hija li huma l-istess speċi iżda t-tnejn kellhom tifsira differenti. Fit-tielet tema li huwa Ikel u Mediċina qegħdin nesploraw żewġ aspetti integrali ta' kull kultura li fihom naraw kif missirijietna kienu jiddependu fuq l-ambjent tagħhom biex jieklu u biex ifejqu l-mard tagħhom. Eżempju ta' dan huwa l-għerq sinjur li kienet pjanta li tikber fuq il-blata tal-Ġeneral, li din il-pjanta kienu kienu jemmnu li kellha propertajiet mediċinali, tant li kien hemm ħafna Maltin jiġbruha u anke l-kavallieri kellhom iwaqqfu aċċess għall-blata tal-Ġeneral ħabba l-kunsmar eċċessiv. Illum il-ġurnata nafu li m'għandhiex xjentifikament propertajiet mediċinali, Iżda kienet dat-twemmin kien ibbażat fuq ix-xebt tagħha, ix-xebt u l-forma tagħha. Ir-raba' tema hija passatempi u fiha nesploraw kif il-passatempi tagħna dejjem kienu marbutin b'xi mod jew ieħor mal-ħidma ta' kuljum u mal-ambjent tagħna wkoll, u kif dawn il-passatempi nbidlu tul iż-żmien u tul il-bidla fl-ambjent u l-klima tagħna. Eżempju ta' dan huwa dal-bebbuxu kbir jgħidulu Bronja li dan kien jintħaffer miż-żewġt iġnub biex jipproduċi strument tan-nifs. u kellu użu mhux biss mużikali iżda anke prattiku għaliex il-furnar kien jużah biex jagħti sinjal lir-raħħala biex iġibu l-qamħ tagħhom għat-tħin. Din il-wirja naħseb kulħadd kapaċi jieħu xi ħaġa lura miegħu. Il-Maltin forsi tqanqlilhom sens ta' nostalġija jew forsi jitgħallmu fuq folklor li ma kinux jafu fil-passat. Anke jqanqal apprezzament ġdid lejn l-ambjent ta' madwaru forsi. U għal min għandu nazzjonalità barranija forsi japprezza wkoll iktar il-kultura Maltija u anke l-ambjent tagħna wkoll. Din il-wirja tinstab fil-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali l-Imdina u se tibqa' miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju.